Mino hna hmailei ah zeitindah khua an ruah le an nun lai timi ruahnak peknak zawn ah hin thil har ngai ah ka rel nain pakhat biafang tenh ka duhmi cu a ra lai mi kum hleinga kum kul ah hin cun cathiam lomi cu rian kan nei ti la lo atu sehzung a lo zung ah hin technique technology a tam tuk lut cang lai sehzuk nih rian a tuan dih cang lai tika atu bantukin he warsa kan tuahmi hi kum hra kum hlei nga chungah hin sehzuk nih replace a tuak kho lai tiah biatak ten an tuakmi si chim duhmi cu atu kan fa kan nau hna nih hin fimthiamnak lei ah Battakte tha nan pek i technology lei fim lei ah nan cawn lo si ahcun nan nu nan pa hna warehouse i tar tiang kan um bantuk hin umnak a khuanzi nan ngei te lai lo nan vai vuan dih lai chim duhmi cu atu kan fa kan nau hna ne nih biatak tein education lei ah nan kal a hau ti kha pakhatnak ah ka vun chim duh pahnihnak ah American cu land of opportunities an ti Zeiruang ah land of opportunity an ti ti ahcun education system hi a rak ṭha tuk. Kawlram ahcun tahran na on in university na kai na kaimi pakhat lawng na kai kho pahnih na kai kho lo a ngol zong na ngol kho lo America na phak high school na diploma na hmuh ah kum khat na kai na ngol kum hi na kai than na ngol na duhmi line kha nai thim khawh cu bantuk i a ṭhami land of opportunity a simi ram a phanmi kan fanau hna nih nan thathut ahcun nan lo ko lai hi bantuk chance hi bantuk khi nan pale nih rak hmu selaw a tampi kan ṭhang lai ti ka zumh sihmanhsehlaw nannih mino hna nih america nih a umtuning a system hrimhrim kha awareness nan thinwa a luh hau zeitin education an tuah i zeitin minung hi an ṭhan ni ti kha rel u research tuah u mah ka zawn ah khan nan mah nih khan tangka cawi zong ṭih hlah u tangka cawi an in hna sia cun part time zong an kai u zeitik hmanh education kha stop hlah u education cawnnak sianginn an stop poh ahcun kan tlau ti ruat u a pathumnak ah ruahnak pek ka duh hna cu american han bachelor undergraduate level khi kawlram mi tang hra on tluk khi sang cu si ca cun undergraduate bachelor bachelor level in nan lung kha ca ka thiam ko ka za ko te nan ruah so nan pat la Hmailei kum hlei nga kum kul ahcun na bachelor nih khan zeihmanh a ṭuan kho ti lai lo. Cu si ahcun master tiang kha master tiang kha na thluak na chiah peng la. Cu lawng ahcun nangmah kha American level in hman khawh na si hnga. Doctorate kha cu vum rih seh. Cucu kan fanau hna nih sianginn kai nan na timh tikah cu bantuk thil umtuning kha nan thluak ah nan chiah lengmang lai i fakpi in khua nan ruak lai i fakpi in an ṭuan lai i cuticun Land of Opportunity timi American i Dreams timi kha nan nan nan ngeih khawh lai cu lo i Kawlram ah kan kai BA kan awk ka ti khi cu ngah lo ram a ṭhang tuk cang vawleicung a ṭhang cho bikmi ram ah kan um i vawleicung a technology a sang bik ram ah kan um i education zong a sang bik nan si hau Cu si caah cun high school nan dih khawh in biatak tein atu hi kan pa le chim bantukin nan pa le chim bantukin tangka cawi zong ṭih awk si lo cun drop ta zong ṭih awk si lo sehzung alo zung ah rianṭuan zong ah nautat awk si lo khitikin part time part time zong a si khomi thil si keimah ka fanu suijing zong hi part time a ṭuan part time ka a khong ṭan a si kho mah kha zei si tin pei kha Batak ten a real tika nga. Tu sa kan fa na nan lung dong la u education system un tining hlatu nan na chang real u ma ka nan than nak stela karom minung hi kan thi tik longah chonnak hi dong lai kan thi hlan lo hi kan chong paing ko lai thani kan kai paing ko lai chonnak hi adong chang ti um lo Cucacun ramthun a ummi Chinphung vialte Laimi kan thluak hi Mirang thlawhnak zong in a ṭha deuh ko. German thlawhnak zong a ṭha deuh ko. Aw thil thlawhnak a ṭha deuh ko caah hi tluk caan ṭha na neih chungah hin atu ah Pu Lian Cin nih chim bantukin ramthum nan um hnawhchanmi hi mi vanṭha tuk nan si. Hi vanṭhatnak hi a lak in ka tek hlah u ti kha number one chim ka duh number two a thang chomi ram ah cun certificate nu se certificate certificate lo in nun kho salo certificate nun her cha zei bantuk pachom na certificate dong nei kho jamu ti kudu phone ferry township superintendent ni akati mi cho tha or laimi chimna A tam kho cun technology le tong hna seh a ka ti. Va chim hna a ka ti bak. Ma ca cun technology le a tam kho chung a tam kho chung chon he phone. Panina ka Indiana Mayor Joe Hosket Joe Hosket ni thaor hinnu kum thum kum lia cun Indiana ah hi BA nih rian a hmu tia lo ti. Hmm. Master non hmu cang lai. Ma ca cu BA ca rian tia lo. Nan fale hi master doctorate sana ding ca a tam khawh chung in sen kan ha se tia bia ka ca bantuk in kami phun hoi chin nuwa tlangwal hna fimna ke atam kho chung chung ko nang a thi lai lo nang ngaichih lo ding he kan thei caah khan kan i chim hna za cun america ram nan mazong ah khoi ka nan zong ah chimna tam ko chung chong u data zong pilip ma la ko pakhat la pakhat la za ti nak sana sai lo la thwa ma ko cu dong na chim du mi chu chon sang nak tam ko chun zo mu lo mi phun do Ram do zeitluk man in thiamnak hna neih law Khrihfabu miphun ram na dol lo ahcun na rianṭuannak kha a bi tuk lai. Cuacun thilung kaupi in sianginn miphun zawn ruah in fimcawnnak hi te kan rial piak hram ko u tiah kan nawl hna. Hi meikhu hna hi a sang tuk i kanmah te pawl nih chim khawhmi thil zong in ka ruat lo. A sang tuk. Cuti ah hihin American ram hna kan um i Kawlram hna kan um tikah khan American ah asian a va kai. American in a rak tlung ti bantuk hna kan theih tikah kan uar ngai hna i American kal cu kan duh ceu nain kan sinak le kan thiamnak nih a tlin lo tikah American ram kan phan kho lo. Asinain Pathian nih remruat caah tu hi refugee system hna rak chuak i refugee umnak thonginn Laimi vialte a hrut zong, a fim zong, a sang zong, a hme zong kan phan ciammam hna i hi American ram hna khatthup in khua kan sa ṭi hna. Cu tik ahhin a si. fimnak ram kan phan sipuai le in a sang biknak ram kan phan ci minung an fim tuknak ram kan phan tikah laimi hna nih hin anmah level in hmaile ah kum zezet ama kan si ve te hnga maw tiah ka ruah bikmi thil hi si cucaah ka fale pawl hi ka chimh tawnmi hna cu atu i bachelor degree hi nanmah he basic education a si lai dah kaw mah hi degree ka ngei sok tiah i ruah hlah u Hi nakin bachelor nakin a sang deuh kan i zuam uh ti peng min hna cu si. I kan thih hnu ahcun uh, kan fale chan ahcun uh, system zong a sang chin lai, cun fimnak, thiamnak zong a sang chin lai. Cu tikah mah chungah khan kan fale pawl asiloah Chin miphun hna an i tel ve khawhnak hna kha a biapi. i cucaah cun kan fale pawl hi ngakchia ti cu kum khat in kum nga tiang kum nga in kum hra tiang ti bantuk kum hra in hlei nga tiang cun hlei nga in kum kul thli riat tiang ti khin anmah an thluak development kha a thleng lengmang kha a thleng lengmang tikah kum nga hrong i kan chimmi bia kha kum hra mipa chim khawh si tel lai lo i kum hra mipa nih khan a ruahnak khan khan a kan a sang cang Kanmah nih kum nga lio kan chimhmi bia kha anih caah capo nih chuak a si lai. Hi cu bantukin kum hrami, thluak nih kum hlei ngami thluak kha a sang deuh cang. Khatik ah khan hi minung thluak a kalning a dotdot in um bantukin kan fale pawl chimhrinnak ah nu le pa thluak nih a phan kho hnga maw? ti tu kha a phang ning a si. Hi kan fale pawl cu a bik tak in kan lai fale pawl hi vai cawnnak le ahcun an thluak a ṭha sawk i anmah mirang nakin tingcha an thiam deuh take part an thiam deuh atu physics in master ka ong tiah ka ti tik hna ah an khur har ngai i Wisconsin ka ka phan hmasa i Wisconsin uh, college ah khan in lecturer in kan khan chol nan kum thum training na kai lai ka ti mah kha training kai kha ka huam ti lo i bible tu ka chonnak hai se i he can physics ti bantuk tingcha ti bantuk in degree a ngah mi cu vei pawl nih mirang pawl nih an ṭih ngai hi mirang pawl nih hi thluak na an che lo cucaah kan lai kan fale pawl hi sianginn tu hi thi tha tein kai hluahmah hna selaw ah something cu an si hrim lai ti hi ruahnak ka ngei bochannak zong ka ngei i cucaah kan fale pawl tu hi sik pangsanya mental pangsanya i thrit kan tuah tik ahhin nu le pa nih fimkhur awk ngaingai a si. Amah le kum tein treatment hi pek a hau. Amah i a tawk zawn tein pek a hau. Cu ti si lo i a sang tuk hna kan ti sual ahcun, silo a niam tuk hna kan ti sual ahcun santlai lo. Ka kha nu le pa le i fale pawl zohkhenhnak ah biapi ngai tein ka theih. I hmailei caan ahcun Laifa Chinfa hna nih hin Mirang ram ah American ram ah hin something cu an si hrimhrim lai ti ka ruah chan i ka fale pawl atu khi an hiang fa pahnih ka ngei an hiang pa nih ruah lo pin college pahnih in distinction bak in on tikah Mirang nan khuaruahhar dih hi Purdue University in pakhat a hmuh cun blue uh, hi kan IUPU in pakhat a hmuh i mah nih bak a khan an mah sia mah te pawl sia te pawl hrim nih an lawmh ning khuar a si i ka kha ka fale pawl hi zeidah ka ti hna si ahcun na pa hi kum somruk ka si lio ah degree ka a hnu bik degree hi ka ngahmi si mah lawng a chim hna lai a dang cu kan chim hna lai lo zeitin nan zuam lai zeitin nan caan na zoh lai ti kha keimah hi rak ka zoh kan chim hna ahcun nan ha a lut ko lai lo cucaah cun ka pa ke ne hi zit a si ti tu kha a bei law nanmah zong nih i zil ve u tiah ka ti ka cahmi bia kha si cucaah kan fale pawl hi hi ka ram an ummi knowledge thi mithmuh fimnak hna theih fimnak cun kut le ken tuahmi fimnak lungthin ruahnak fimnak panga hi hi tu hi a ningcang tein an tlaih khawh nakhnga chim a hau. Hi, higa ram ahcun hmuh ding tampi um, theih ding tampi um, tuah ding tampi a ummi kha kanmah nih kan thei thlu lo. Anmah nih kan hnak in an thei deuh. Cucaah kin a tlaih ning, a kalpi ning tu kha a din a hau. An thiam a hau. Cu tu kha kan fale pawl a chin i kha zoh in ha, chimhrin thiam hna u sih cun cawnpi thiam hna u sih ti kha nu le pa ta in a si rua tiah ka ruah i ka lawm ngai. Kim Pastor. Keimah ka tonmi kong hi ka chim pah i cun CYO lio kha Kansas lio zong kha tlawmpal cu ka chim. Kei hi Bible sian kai in US ka phan i masters ka di. Sinain miphun le ram kong hna Washington DC hna vun chawnh tik ah khin khi mah le mah i zumhnak confidence khi ka ngei deuh lo cucaah cun a zei si zong hmanh ah an mah an university bak hin sian hi ka di khawh a si ahcun ka riantuannak hin keimah le keimah kha confidence ka ngei deuh lai ti kha ka ruat i kha sian kha ka kai i ka har taktak mi cu zeidang si lo mirang holh hi ka har tuk hi kan kai ṭi mi kha le assignment an kan pek pek tikah ni cu anmah an holh si tik an rel khan lung piang chawt an ṭial tikah le an foi tuk a rel kha cu ka lung piang ko ka vun ṭial ṭhan te khan mirang holh in ka tuak kho ti lo aw lai hol in ka rua ka ruat ka ruat di ma nu a khan beram hol in ka tial than a ka har ngai ngai i ka fa le zong ka ti na nan hol tam hlau lai hol hin em i kai ning lo hey kaa tha lai lo PhD zong hi cu ka kai kho lo i mu lai hol pak hen ra ka kai ter hna se ka ngam tuk ka ngam tuk e sinain atu kan fale nan ni chu mira hol chu lai hol thiam to kan thiam chu nani nan cha sei da har zei man ki har mi kom lo tia ke ka fale zong hi ka ti na e a kan adang dang kan i ton leo zong hin ka di ka chim theo ton i atu ka ti ban to khan atu fa pathum ke ngai hnu a seng ka kai kum thong hi le kum thum a ka di i atu wa Washington DC si zong a hun dang dang zong he mi he kan i pet lai kan i chon te ka hen ki confidence kha tam deuh kha ka pek keimah le keimah kha rian va ṭuan khawh le ṭuan khawh lo ka cu phundang si sinain keimah le keimah ah khan kaa zum deuh cang ka ral a ṭha deuh cang cucaah cun um, sianginn kai hi uh, pawcawmnak lawnglawng kha ruah loin mah le mah i i zumhnak khamaka kha a biapi ngai zeicahtiah America ram ah America society ah kan um ve tikah khin khi anmah tluk kan si lo zong hmanh ah khan i anmah kha zocho tuk dingah kei cu ka ruat lo uh, zochuk ding zong cu phung si lo discrimination si mu zochuk ding zong si lo zocho ding zong si lo uh, cucaah anmah anmah level kan si kho lo zong kan mah le kan mah hnangam nak caah khan cun khi siing kha cu kan kai hrimhrim kha her ti kha ruat i nani nan caah cun hi lai hol tluk in atua mirang hol hi nan thiam mi zeidah har zei man kha khi a harmi kha um lo i zuam u law kanmah hman ni pe cu Reverend Dr. Val Thang zong nih kum sawm ruk tiang kha ka cawng tiah ti i kha bantuk thinlung kha tu kha ngei u law ti kha kha ka chim duhmi a si kan nih zong kan upa hnu kan kai i kan i ngaihchih hrimhrim lo kanmah le kanmah ah kan hnangam tak pek cu kan ngei timi kha vun chim ṭhan ka duhmi a si